Ntetle kajeko ke go dumedise ka lebitso la Ntate le ka lebitso la Morwa le ka lebitso la Moya o halalelang. Amen. Ko leng ko teng o kereka le rona mmogo mo phuthegong ena ya bantrofomo Gongwe o kwale ka ka gare go dikereke tse di leng teng ka gare go Aforika Borwa tseo di dumelang mo go Dimong Tate le Morwa le Moya o o Boitshepo. Ke go dumedisitse, ke le Moruti Modingwane go tswa phuthegong ya Banturfomo. Ke go tlisetsa batjha mo mosong wa kajeko bao ba tlo lokisang batjha ka bo bona bao ba tlabeng ba bua ditaba tsa legodimo bao ba tlabeng ba tsosa moja yoo a setseng a tepella yoo a setseng a itlhobogile yoo a akanyang dintho tse sa lokang mme ka jeko ka lebaka la batšha bana ba ka go tlisetsang bona go tswa phuthegong ena ya bantrofomo ditulong tse farologaneng Ke na le tshepo le tiisetso ya gore o mongwe wa bona o tlo thatha maikutlo wa gago. Ke na le tshepo le tiisetso gore Modimo o tla dira ka wena ka baka la bona. Gore sengwe le sengwe se o tla se utlwang ka jeko o le mme o le ntate o le mocha o dutse lapeng o bone bogolo ba Modimo. Ebile o bue ya ka motho ka morago ga gore a sokologe a re yo yo motho yo ke morwa wa modimo pele re simolola ka garo tshebeletso ya letsatsi ntetle Re kope Modimo ka thapelo go simolola tshebeletso ena. Modimo yo maatla wotlhe, re a rapela ka baka la lebitso la Morena nna Jesu Kriste. Ke fafatsa madi a konyana Jehova ka gare go batho botlhe Modimo ba utlwang molaetsa ona. Modimo ya lokileng Ka gare go batšha ba tlabeng ba fana ka molaetsa o boitshepo, Jehova, ba fe maatla, Modimo, ba bue lentswe fela, rona re mametse. Modimo, ke a kopa ka boikokobetso go batho botlhe, Jehova, ba amileng ke twatsi ena ya COVID-19, Modimo, bao ba kulang, Jehova, bao ba testitseng positive, Modimo, bophelo bo santse o le teng gobane o Modimo senatla sa rona.

bophuthego ko leng ko teng pele ke tsena ka gare go tshebeletso ntetle ke go atumetse ka sefela seo se tla re tsamaisetsang ka gare go leeto lena la batšha ga ba tswalela sontaga ya bofelo ya kgwedi ena ya batšha mme moo ke ya mo teng ka gare go sefela sena ke moo banna bana ba binang ba re empa nna ya ntsamaisang ke morena jesu tlo re bine sefela sena mmogo

Ha se feela se beinwa, empa nna ya ntsamaisang ke Jesu. Ntumelle re tlhatlhoge re tsene ka gare go ditaba tsa legodimo. Ntumelle ka gangwe fela ke tsenye karabo kolobe ga mmogo le o molemo modingwane le baba sello le dikeledi go tswa lefatsheng la modikwe ba fane ka mantswe ao a ratloetsang a farologaneng ba fane ka mantswe a modimo go tswa testamenteng

Ke le dumedisa botlhe mabiagsi a matle, moruti, mmamoruti, bagolo, bontate, bomme, batšha le Sunday School. Bekeng ya bofelo ya kgwedi ya rona batšha, ke tla ka molaetsa le ditemana tse le tla di balang ko gae. A re kopeng Modimo ka thapelo pele re ka kena molaetseng wa letsatsi.

Lokwalo la kwa Genesi le bolela ka Modimo ha a editse monna le mosadi e ba ba fa ntho nngwe le nngwe e ba ba fa e ba etsa maungo a mo ditlhareng e ba ba fa maungo a mo ditlhareng ba kampane ba ja maungo a mangwe a mangwe a leng mo ditlhareng empa setlhare fela se se one seo ba seke ka ba seja eya

Eya, o ba instructile gore ba seke ba ja mo leungo lele. Mara bona they decided go ja mo yone. Goreng? It's because of re batho. Re batho ba mo lefatsheng ba e le goreng rena a re kgothale ka seo re nang le sone. Eya modimo a kampana a fa everything empa wena o le motho o phelo ntse o nyaka ntho e loreng o sena yone jaaka adamu le efa ba editseng ka teng ba jele leungo le loreng modimo o ba foditse gore le lone a la tlamelo jeje and then modimo o ba file choice Modimo a se puppet master, a ka se re control-e gore re tseye di-decision. Eya ba bangata ba tla botsisa gore okay why why modimo a sa nno re control-e a se puppet master modimo if there is no choice it means that okay modimo is taking all over eya ke nnete he takes all over but each and everything that you do you do with this choice modimo o lefile choice It's because of love. As we all know, love by the definition, it has to have choice. Modimo weditse motho with free will of choice. Ke nyaka go le bontsha the way Modimo a na le mohau ka teng. Lerato la hae le a makatsa ka nnete a le tshwane le la ope mo lefatsheng leno. Back Mo letsatsing lela la bo Adama le Efa, tsebe ne e le gore re se ka ja leungo lele. Yaanong rena re le batho, I could compare ourselves ka nako ela le ya ka no, le ya nou. because re na le choice we are surrounded ka dintho tse pila mo lefatsheng empa fela sebe ke yona that one fruit e leng a ga tlamelo seja go na le ditlhare tse dintšhi mo gardening empa setlhare sela fela se se one e leng sebe empa rena re le batho ba mo lefatsheng lena re latelela tsona dibe tsena because of what a ke tsebe and modimo a re a ra tlamilo ja setlharese wa wa bolelela a re setlharese a ra tlamilo setse eya modimo o re file the ten commandments empa rena re le batho retsa retsa the complete opposite ya ntho eo why because we are selfish we are rebellious re nano re independent Adam le Efa ba ja leungo la setlhare se and the sebe sa tsena gara batho sebe is passed on through our genetics so it all started ka adam le eva so in our ways in some ways it's in our own makeup rena bo selfishness bo mo rena

ra re re godile ke kgono ikeleletsa di-decision tsaka ke kgono etsa ntho nngwe le nngwe e re batlang so re bja rena we positioned ourselves as if somehow some re compare le modimo and then ka swile re tshwana so modimo o ratile o shebelela lefatshe ka nako ya bo adama le efa o shebelela condition ya humanity Wa re bolella gore re ba koa re ungodly so go tlhoka mark ya hae so ena o etsang ena a reng a re justice must be served justice is demanded for the acts tse e le goreng rena ra di etsa dibe tse e le goreng rena re le batho ra di etsa a re justice must be served

ba e le goreng ba mo sotle o creatile ntho e le goreng o kokotetse mo sepapanong se e le goreng se creatile ke ena just fela for eng for lerato la gae for rena re kry bogolo ba gae lekwalo la rena la bolelo re for god loved the world he gave his only son and whoever who believes in him shall not perish and will be saved so ka iputsisa lerato le le kaka ke modimo fena la leng lone lerato la modimo fo rena ke le lekimo and rena a re e bone like o re shwetse modimo

ka Adamo le Eva bona ne ba sena ne ba nyaka ntho e le gore a bana yone le rena a re kgaoganeng le greedy re amogele seo re na leng sone modimo wa re rata o re shwetse dibe tsa rena kao fela and nna ke tseba we are designed to worship rena re le batho we are designed to worship e le gore a re worshipe modimo re worshipa mang rena and eh, wena o ka se di worship because o phelo ntse o latlhegile tsela ya nnete ke jesu as i said mang le mang o na le choice so wena o tla ikgethela gore o worshipa everything over god or o worshipa modimo over everything mara rena nna the way ke bonang ka teng re tsa the complete opposite ya ntho eo sebe se ntsha focus ya rena mo modimong a re sa latlhelwa ke focus a re tseng decision ya gore re tlo go isa modimo ka nnete ka gonne ke ena yo tlhotseng legodimo le lefatshe yo re ratileng ga ona yo re ratang jaaka ene e rile le nako e la ba botsisa morena jesu ba re tlamile ke patele ke isere tax morena jesu a ba araba a re coin eo e na le picture ya keisere

ke basadi ba ba utlwisitsweng bohloko ba ba bolailweng ke dikgogakgogano ke dintwa ngwageng ona wa 2020 re hlokile tumelo re hlokile go rapela manaledi waka ke fano re kopane le pela fano ke a o bitsa jehofa jaira jehofa nis jehofa shalom mosha lokisa taba ya gago le jesu gona jwale re bolela lungisa indaba yakho nojesu khona manje ke a gopola moshe le bana ba iseraele ga sefifo se ba fihlela A bua mantswe a reng, Morena, re thuse re a nyelela. Nna le pelo e e thata. Tshwana ka nae le Shadraka le Mishaka. Ha ba ba latlhela ka mogare go mogoragora wa molelo. Ba bua mantswe a reng, Morena, re itshepile go wena.

Ke dirahetse ka go rata ga bona. Re re Morena bula pelo ya gago, o tlolola letsogo, o tshwarele botlhe ba ba dirileng tse ba di dirileng. Gona jwale ke bolela le wena, malapa a mangwe dipelo tsa bona di mo kutlobohlokong.

re hloka tumelo re rapela morena ka di-terms le di-condition thapelo tsa rena le godimong di a utlwana ga o na le tumelo o na le pelo o dumela go morena modimo wa gago tsotlhe tse o di labalabelang di tla diragala

morena re utlwele bohloko morena o re tshwarele ba bang ba batho gona jwale ke bolela le wena moutlwedi ga bana dipelo tse re na leng tsona nna le wena ba dumela gore morena o na le bona ka tlhaloganyo le pelo fela molopoli wa bonagala taba-taba ke gore boleleleng ba leeto re feisitse mogare o utlwisang bohloko mogare wa utlwisa difemeli bohloko jehova re bitsa wena morena le modimo wa ka o re buletse pelo o re protectile rona ba rapelang Rapela e sale gona bjanong, gobane dithapelo di a fihla. Morena wa re utlwa. Ko o leng teng gona koo, bitsa mantswe a reng, Morena, ke a o bitsa ke le ngwana wa gago ka boikokobetso. Ke ikokobetsa ke tla pele ga sefatlhego sa gago. Ntshwarele go tsohle tse ke di dirileng. Mmaba o tlhasetse modumo o tsenyang ditšhaba torong. Barutwana ba tlhokile go rapela. Ba bile le pelo e e senang go ya gope. Morena o ba boditse a re, Lena le pelo tse nnyane! rapelang go utlwagale bulang dipelo le tshegetseng le tsholetseng matlho lona dithabeng ko thuso e tla tswang teng thuso ya gago e tswa kae e tswa go yena morena yo o dirileng legodimo le lefatshe ke o leboga morena ga o kile wa mprotecta gare go tsotlhe tsa lefatshe Ke a o leboga, Jehova.
Ke le dumedisa mo lebitsong la Morena Modimo wa rona. Lekwalo re le fitlhela mo Baatlhodi 7 chapter 2. Motlhodi thero ke o reng Gideone o fenya ba ba Midiane. Mme Morena a raya Gideone a re, Batho ba o nang nabo ba bantsi, ke palelwa ke go neela Bamidiane mo diatleng tsa bona. Motlhodithero wa rona o re ruta mo bophelong, ga go batlege batho ba ba nang le, go batlega batho ba ba nang le bokamoso. We have to remove the selfish people. We must not get involved with the wrong people. Re tshwanetse re nne le batho ba ba nang le the vision and the future. Monyako o bulega fela ga re na le faith. Lekwalo la kajeko le re ruta gore Modimo o ne a raya Gideone gore a fokotse morafe wa gagwe ka gonne morafe wa gagwe e ne e le batho ba ne ba swile ba ntse ba tsamaya e ne e le batho ba e leng gore ba rapela medimo e mebedi e ne e le batho ba e leng gore they are so selfish ba ne ba itebeletse ka bo bona gang ke e le gore modimo o ne a lesitse gore tieno gore a tla nne le batho bao ba ne ka seke gideone na ka seka fenya mabidiane ka mokgwa lefoko la rona le re rutang ka teng ebile le re rotloetsang ka teng re tlamile re nne mo mojeng wa kobo ya modimo re tlamile ebile re seke ra ikgokgomosa ebile re tlamile re nne ngatana e le nngwe ebile re tlamile go rapela modimo a le mongwe re seke ra direla medimo ya seseto modimo o kile a re tsaya o ba tse o tsamaye le boena o ye le bona kwa nokeng mme ke tla go thusa ba ba ntseng pila modimo o kile a mo fa maatla gideone a ba tsaya ba ya ko nokeng ga ba fitlha mo nokeng a re yo ka dulang yo ka those who bow down with your knees and drink the water like a dog are those one who I will, I will choose it for you ke bona ba ba siameng ke bona ba ba nang le ketletso pele ke bona ba ba nang le boruo ba ka mamoso ke re modula stilo wa letsatsi ke a leboga mo mosong wa letsatsi ke re modimo ke modimo ke modimo ya sa fetogeng ke modimo ya sa boeleng morago ko pele ke ko re yang teng tshepo ke yona fele re e tlhokang maatla le tsotlhe re ya di tlhoka tsotlhe re di kry-a mo modimong ga re di kry-e gope ka lebitso le le maatla la jesu keresete wa nazaretha ke ya gutla o utlwile mophuthego wetsho mme ntate mohlankana morwetsana eya ba choma eya ba ja school fees ba bua ditaba tsa modimo gore dithaka tsa bona ka mokgwa ba tlhaloganyanang ka teng ba choma ka sekgowa go bonagala gore re le batsadi re dira tiro mme ntumelele ke tlhatlhoge jwale ke tsenye batlhankana bao ba tlhatlosang taba tsena tsa legodimo ntumelele ke bitse pule shimi a tlhatlhoge ka mantswe a legodimo mme a feleletse o ntshiametse modingwane

seo bahlankana le bagwetsana ba youth christian association ba dutseng ka gare go sona ga mmogo le komiti go tloga magaeng le go fitlha nationale ba leng ka gare go sona ke tle ke dumedise lekgotla la kereke dibrancheng tse fapafapaneng ga mmogo le komiti le moporesidente wa bantu reform church of south africa mantswe a letsatsi re kopana lona ka gare go buka ya exoda testamente ya gale re bala metsi a mmara metsi a galakano exoda chapter 15 verse ke verse 22 jaanong moshe a tsweletsa baiseraele pele ba tloga ko lewatleng la motlhanka ba ya kwa sekakeng sa shure ba sepela matsatsi a le mararo ba sa bone metsi ya re ba fitlha kwa mmara ba palelwa ke go nwa metsi a teng gonne a galaka ke ka moo leina la foo go tweng ke mmara mme batho ba ngongoregela moshe mme ba mo ngongoregela moshe ba re re tla nwa eng jaanong ya re ne a gwelela kwa moreneng morena a mo supetsa setlhatsana sengwe ya re a sena go se latlhela mo metsing metsi a nna monate gona foo ba beela melao le dikaela foo ba leka a re fa o utlwa lentswe la morena modimo wa gago Ka boikanyo o dira tse di siameng mo matlhong a gagwe, o sekegela ditaelo tsa gagwe tsebe, o tshegetsa melao yotlhe ya gagwe. Ga nkitla ke go bolaisa bolwetse bope jo ke otlhaileng Baegepeto ka jona, gonne nna Morena ke tla nna ngaka ya gago. Ka Keresete Jesu amen mosong wa letsatsi re kopana le mantswe iseraele ka morago ga go fitlha kwa lewatleng la motlhaka ba ya kwa sekakeng sa sure ba sepela malatsi a le mararo ba sa bone metsi ya re ba fitlha ka gare go mmara ba fitlha ra roka ya re ba fitlha ka gare go metsi a mmara ba re ba nwa ba fitlhela metsi a galata ba bangwe ba ba rona ka gare go yca matshelo a rona a tshwana le metsi a kwa mmara matshelo a rona a galaka ba bangwe ba rona matshelo a rona a kopakopane ba bangwe ba ba rwesana ba ka gare go gender based violence ba bangwe ba ba hlankana ba ka gare go ditronko ba tshwaretswe seo se sa lokelwang bona mo mosong wa letsatsi yusi ya rona e shabile metsi a ka gare go metsi a mmara ba bangwe ba bona ba nwa metsi a galakang empa modimo ke ena tshepo ya rona modimo ke ena ga lokisang tsotlhe tse o re leng ka gare go tsona ba bangwe ba batšha ba rona ba ka gare go malwetse malwetse a di-covid nineteen malwetse a disukiri malwetse a di-h i v and aids ba bangwe ba batšha ba itereketse ka gare go ko go diritibatsi tseo ba di tsubang tsatsi le letsatsi ba bangwe ba rona ba ka re go ditronko modimo a bua mantswareng re kala setlhatsana ka gare go metsi re ke re bone gore go tla diragalang a re nteke o tlo bone o inkela sefapano ka gare go maetle ya gago ka keresete jesu ya baka le orena ga o sa feleng amen

Monna Pule, metsi a galakang ke the current situation e re leng gara ga yona lefatshe ka bophara metsi ao a galakang a describa bona bontate bao ba ba ba ba ripang bana ba ko borona metsi a galakang a describa bontate bao ba bolayang bana ba ko borona metsi a galegang a describa mathata o a faisang motsadi yaka gara lenyalo la gago metsi a kgalakang ngwana kgetsho a describa ona financial problem o leng gara go yona metsi a kgalakang a tlhalosa ona ntate yo o teleliwang ke mosadi ya hae metsi a kgalegang a tlhalosa mme o utlwang bohloko letsatsi le ka letsatsi because of ngwana gae yo bolayang ke nyaope metsi a galekang a tlhalosa mathata a re kopanang le ona lefatsheng lena empa monna pule shebelela moshe o etsang ka metsi a galekang ga maiseraele ba tlhalosetsa moshe ka metsi a kgalegang moshe o bua le morena wa hae morena wa hae o mofa a solution morena wa hae o botsa moshe gore a etseng there was action done monna pule ga no e tsala fela le wena le wena motsadi aka le wena kgaitsedi aka dula hatshe khubama rapela

it takes action gore ntho tsotlhe tse o di facang right now di be go tshwana le metsi a sele a galaka empa morra wa moshe a tsentshe le blara metsi a nna metsi a masweet monna pule ka ka ka ka ka ona mantswe ana monna pule ke tla re bophelo ke yena fela empa batho ga ba tsebe monna pule ke tle ke lebogele monyetla o komphileng ona ke lebogele le lentswe leo o tlileng ka lona ka gonne lentswe lena le tlhalosa the current situation lentswe lena le bua le nna le wena the only way Ho tswa mo hara metsiana ke ka thapelo le tumelo. Mokreste e ba le tumelo a seng tumelo potlana, e ba le tumelo ya nnete e tiileng. Monna Pule ke a leboha.
o utlwile mophuthego wetsho ai ba bua taba tse di maatla tsa legodimo re ke go kgotlisa ganyane ko ba tswang ko teng karabo ga a simolola taba tsena o bolela ka moo re le batho ka moo batšha ba iphumanang Gore Modimo o ba etseditse bophelo bo bo lokileng. Gore Modimo o ba createtse gore ba iphumane ba le ka gare go seemo se se tshwanetseng. Empa ka nako e nngwe ba iphumana ba le ka gare go di-temptation tse e leng gore di ba bakela gore ba etse dilo tse e leng gore ga di a loka pela sefatlhego sa Modimo. tlhatlhoga modingwane o bue ka taba tsena tsa batšha ga o tsena ka gare go yena o bua a re di-temptation ga mmogo le rona re le batšha re etsa di-choice tse e leng gore re batla go fetisa ka mo modimong a re nayang ka teng Modimo o re fa ntho tsotlhe tse re di batlang empa ka lebaka la ditakatso re fetisa tseo modimo a re fileng tsona re batla le go feleletsa re jele sebe re etsa tse sa lokang moena sollo ga bolela o bolela ka taba tsa legolgota gore tshwarelo e teng le bophelo bo sa tleleng o bua gore modimo ke ena a tla re fang thuso ka seemo sena sa covid-19 ga re rapela ntumelele ke tlhatlhoge e re ga ke di bone a tsena banna ba ya ntweng ba ile lwanela modimo e re ge ba tsena ka gare go noka le godimo la theoga o re ga legodimo le theogileng ba tletle banwe jwale ka seemo sa ntša yo tla nwang ka mokgwa o seng wa ntša go tla bonagala gore ke ena ya sa tshwanelang go tsena ka gare go ntwa Gwa etsagala legodimong, mme bao ba neng ba sa tshwanela go ka tsena ka gare ga ntwa, Gideone a fenya morafe wa Bamidiane ka masole a le mannyane, gobane Modimo o ne a le teng ka gare go bona. O oh, Modimo wa ne tlhatloga, ntumelela ke tlhatloge ga re tswela kgwedi ena ya batšha. Pule o re o bua ka taba e kileng ya etsagala leetong la Iseraele ge ba kena ka gare go lefatshe la Mara ba iphumana metsi ana a Mara a galaka ba re ba lwa ka gare go sediba go na thata ya gore ba nwe ba goeletsa go Moshe bua le modimo wa gago bua le modimo wa gago gore a tletle a re re a šwa ka lenyora Moshe a tadima go modimo o kgetlha letlhatsana fela pheko ya nna teng le rona ga re tadima go modimo pheko e tla ba teng ya seemo sena sa virus ya covid-19 wena modingwane le yena o re ga e tsweletsa o bua ka taba tsena gore ga tadima mara o bona e le mahloko a re leng ka gare go ona ga tadima mara o bona e le seemo se re leng ka gare go yona o tsweletsa taba ena ya mara o netefatsa gore ga re tshepele go modimo modimo o tla re lwanela le ga seemo sena se le thata o tla dula ka matsatsi otlhe ntse a re lwanela o utlwile mophuthego ba tšhoma ba bua sekgowa ba tlhoma gobane re ba rutile re le batsadi ke a le leboga batsadi ke a le leboga batšha ga le kgone go fana ka mantswe a modimo dulang ka gare go modimo modimo o tla re lwanela le ga seemo se le thata jwang modimo o tsanneng tsa ntse re lwanela halleluja boka morena gonne le boutlwelo bohloko jwa gage ke jo bo sa kotleng amen tlo re rapele modimo ntate modimo morwa modimo ya gallang re tswalela kgwedi ena jehofa re fafaditse madi a konyana ka gare go batšha botlhe jehofa yes modimo bao ba kulang they receive the healing bao ba batlang mosebetsi they receive mosebetsi jehofa bao ba batlang dibasari morena ba kry-a dibasari

ka lebitso la morena nna jesu kriste i pray in the name of jesus amen tlo re amogele tlhonolofatso mogau wa morena wa nna jesu kriste le lerato la modimo ntate kabelelo ya moya boitshepo e dule le batšha botlhe e dule le batsadi botlhe ka baka la lebitso lena le kgethegileng la morena wa rena jesu kriste amen